Wieħed mill-aħħar binjiet li l-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwann bnew kienet il-Bibljoteka. Bini li għadu wieqaf sal-ġurnata tal-lum u li għadu jintuża wkoll għall-istess raġuni kif kien inbena. L-Ordni kien ilu li ħaseb biex ikollu l-arkivji tiegħu miżmuma sew. Kien hemm ukoll il-bżonn li l-kotba jew inkella l-libreriji sħaħ ta' wħud mill-membri tal-Ordni stess, li kienu jispiċċaw għand il-kavallieri wara l-mewt ta' sidhom kienu dejjem qegħdin jiżdiedu. Minħabba f'hekk, il-bżonn li jkun hemm bini adattat kien dejjem f'moħħ l-awtoritajiet. Hekk kif daħlu fil-Belt Valletta, bdew jagħmlu użu minn parti mill-Konkatidral ta' San Ġwann. Iżda din ma kinitx verament librerija kif wieħed jistenna li jara. Kien minħabba li l-post ma kienx adekwat u dejjem baqgħu jiżdiedu l-kotba li l-kavallieri kienu biddlu l-post fejn kienu jerfgħu l-kotba tagħhom aktar minn darba. Kien fis-seklu tmintax li beda jkun hemm xaqq ta' dawl. Wara l-mewt tal-Kardinal Porto Carrero, membru tal-Ordni ta' San Ġwann, Il-kollezzjoni tiegħu, li kienet tammonta għal eluf ta' volumi, inxtrat minn kavallier Frageren de Tensan. Dan il-kavallier għamel minn kollox ħalli jgħin biex titwaqqaf bibljoteka kif suppost. Il-kotba u l-arkivji issa kienu ttieħdu f'bini ieħor. Bini li sfortunatament m'għadux wieqaf minħabba li nqered bil-gwerra. Dan kien jinsab fi Triq Santa Luċija, kantuniera ma' Triq ir-Repubblika. Kien fi żmien il-Gran Mastru De Rohan li ttieħdet id-deċiżjoni li jingħata bidu għall-bini li kellu jintuża speċifikament bħala l-post fejn kienu se jinżammu l-arkivji u l-kollezzjoni ta' kotba. Il-Perit kien Stefano Ittar. Ingħata bidu għall-bini ta' bibljoteka fl-1785. Sadanittant, it-tar kien laħaq miet. Iżda l-bini xorta tkompla mill-perit Malti Antonio Cachia. Illum għandna bibljoteka ta' livell għoli. L-istil arkitettoniku kien differenti minn dak li kienu mdorrija bih il-Kavallieri. L-istil Barokk kien kważi spiċċa u issa kien aktar iż-żmien magħruf bħala Neoklassiku. Fil-fatt studjużi tal-iskultura jgħidu li dan huwa taħlita ta' Barokk tardiv ma' dak Neoklassiku. Il-faċċata hija mqassma sew. Hija mibnija fuq żewġ livelli. Iżda il-livell t'isfel huwa fil-fatt arkati li jagħtu għall-passaġġ li jgħaddi minn taħt is-sala li hemm fuq. Fl-istess ħin, minħabba f'hekk, is-sala l-kbira li hemm fuq tkabbret, filwaqt li l-ispazju tal-misraħ u tal-inħawi ma naqas xejn. Il-bilanċ arkitettoniku joħloq armonija sabiħa. Il-kolonni li hemm fil-faċċata jidhru qed iżommu l-gallerija miftuħa, Jekk wieħed jagħti ħarsa lejn is-saqaf tal-passaġġ, malajr jinduna li t-tiżjin kien differenti ħafna minn dak li wieħed kien imdorri jara qabel. Il-bibljoteka tlestiet, iżda kellha tistenna sakemm il-kotba u l-arkivji jkunu trasferiti lejn dan il-bini ġdid, minħabba li laħqu ġew il-Franċiżi, u ftit wara rvellaw il-Maltin kontra l-istess Franċiżi. Biss, fil-bidu tas-seklu dsatax l-arkivji u l-kotba ġew trasferiti, u b'hekk bini li l-Kavallieri bnewh biex ikun id-depożitarju ta' dawn l-arkivji importanti kif ukoll kenn għall-kollezzjoni ta' kotba, beda jiffunzjona kif kien maħsub. Dan l-aħħar bini pubbliku li bnew il-Kavallieri għadu wieqaf u għadu jintuża għall-istess għan li kien inbena.